Яңа елдан Саба Танары газетасында Авыл капкасы дип исемләнгән яңа проектка старт бирелде. Аның сәхифәләрендә Саба районы авылларының үткәненә һәм бүгенгесенә кагылышлы мәгълүматларны яктыртабыз, халкы, күренекле кешеләре, һөнәрчеләре, тормыш-көнкүреше турында сөйлибез, проблемаларын киң җәмәгатьчелек игътибарына җиткерергә тырышабыз. Шушы максат безне районыбызның керәшен Нәр яшәгән үзенчәлекле Кырбаш авылына алып килде. Кырбаш Шәмәрдәннән ике-өч километр ераклыкта асфальт юл белән тоташкан табигатьнең бик күркәм җиренә урнашкан. Каршыда табигать хәзинәләренә бай урман, җиләкле, чишмәле тирән елгалар, якында гына тимер юл. Авыл инде Шәмәрдән ике дип исемләнгән яңа торак пункт белән тоташып бетә язган. Кырбашның үзендә дә яңа йортлар байтак күренә. Әгәр интернет киңлекләрендә эзләнсәң, сайтларда, ачык метрика китапларында Саба районы ның күпчелек авыллары тарихы турында кыскача мәгълүмат табарга була. Алар торак пунктларда уналтынчы, унсигезенче йөзләрдә ничә ир-ат яшәгәнлеге, шөгыльләре турында Күпмедер белешмә, мәгълүмат бирелә. Кызганычка каршы, керәшеннәр гомер иткән үзенчәлекле Кырбаш авылы турында гына ниндидер мәгълүмат табуы кыен булып чыкты. Шунысы мәгълүм, 1933 нче елда Кырбаш авылы янгын фаҗигасе кичергән, алтмышлап йортның өчесе генә уттан калган. Шуннан соң Кырбаш кешеләре Якты юл, дип исемләнгән яңа урынга күчеп урнашканнар. Чәчәргә җир булмагач, берничә елдан кабат Кырбашка кайтып, елганың теге ягында Чәмбаш җиренә йорт салганнар. Бөек Ватан сугышы вакытында Кырбаштан фронтка алынган 31 кеше яу кырында ятып калган яки хәбәрсез югалган. Без бала чакта истә кала торган хатирәләр. Күп иде. Авылыбыз бала-чага тавышы белән гөрләп торды. Һәр гаиләдә дүрт-биш бала үсте. Җәй көннәрендә капка төбендә яше-карты җыелып, көтү каршы алу да үзенә тиң зур бәйрәм иде. Хәзер көтү дә юк, кешеләр дә терлек асрап азапланмый, дип искә ала Кырбаш авылы кешеләре.
Менә бу безнең Кырбаш авылының иң истәлекле урыннары инде. Без кечкенә вакытта монда кәниде бар бар ие. Бер 7-8 ат бар ие. Урамга чыгып тотып тора торган җирдә бар ие, арканна балган. Без шунда уйнарга менә бер ик менә. Монда волейбол уйный бер ие. Кечкенә чак әле 64 нче 65 нче еллар булгандыр инде ул. Бик күңелле чаклар бар икән, сәләр ие бар ие, менә монда кибет бар ие. Үзебезнең гел шушында безгә хәтле ул кибет әле мәктәп янында аста булган. Аннан соң менә монда салганнар ул кибетне. Э, монда кәнсәләр иендә күбесенчә җыелыш буладыр инде, собрание буладыр ие. Кемдә дозор таягы кала, шул э, әйтеп йөри торган ие һәр кешегә. Элек э, бит инде май җыйганнар, сөт, күкәй җыйганнар. Менә шул собрание шушында кечкенә генә кәнсәләр иендә буладыр ие. Күп тадавлады, күп вакыт Шәмсә табый мичән башта менәдер, шул ике авылга бер авыл советы председателе инде ул ат белән йөриләр инде, бөтен нәрсә ат белән башкарыладыр. Менә шушында безнең яшьлек үтте инде. Әбиебез безне шушында ат бугына менгезәдер ие. Чират торып ат буга төшәдер ие тавыкларга болгатырга. Кечкенә чаклар әле безнең шул 7-8 яшьлек вакытлар булгандыр инде. Бик күбек авылда ул вакытта яшьләр Безнең чырлар гына дагын бер унбишләп булгандыр яшьләр. Менә шулай иттереп, хәзер менә шушы урыныбыз инде безнең шәхси хуҗалык булды. Бетте ул, атлар да бетте. Элек иң беренче атларга печәнгә төшә торганнар ие. Михаил Павлович җыеп бери торган ие бар халыкны печәнгә, атка печәнгә барабыз дип. Минем әле дә хәтердә, безнең әтиләрне чыгып киткән атларга печән әзерлибез дип. Ул атларга печәнне шул ук атлар белән алып кайталар инде. Машиналар юк ул вакытта. Ипи авылга ипи ташыйдыр инде Сәнкәт әтә дип йөртәдер инде Сәнкәттәне. Шул бер ат башкарадыр инде безнең бөтен авылны ипи белән тәэмин итеп тора торган ие. Менә шулай иң кадерле, иң матур җирләр шушында калды безнең яшь вакытлар. Менә хәзер атларны ат дигән нигә һәрбер кешедә икешәр өчәр машина. Мен шушы авылда туып үстем инде, 57 елда шушында тудым. Э, кыз э, кыз фамилиям э, Федотова Роза Николай кызы. Хәзер инде Закиева кияүдә. Шушы авылга пенсия чыккач, обратно авылыма кайттым яшәргә. Бик яратам авылны, бик күңелле безнең Хәзер кеше күп яшәмәсә дә гын, үзебезнең олайган көндә йөрергә клубыбыз бар. Рәхәтләнеп шунда күңел ачабыз. Клуб җитәкчебез Надежда Михайловна безне сөендереп, төрле-төрле чаралар ясап, үзе күңелле итеп алып бар. Авылыбызның тагын бер истәлекле урыны, шушы каеннар урынында булган безнең элеккеге клуб. Ул клуб Шундый озынча иде, мин ул вакытта әле кечкенә идем, әле дә хәтерлим. Клуб янында булган мәктәп, башлангыч мәктәбе. Э, башлангыч мәктәбе шул 74 нче елларда бетә инде ул. Мин эләкми калдым инде ул мәктәпкә. Мин иң беренче киттем Шәмәрдән мәктәбенә укырга, беренче класска. Аннары 2006 елда вот яңа клуб салынды. Бик матур клубыбыз, бик җылы, рәхәт. Өченче клуб була инде бу безнең авыл өчен бик әйбәт клуб. Вот шул клубта мәш килеп, олылары, кешеләре белән Уйнап, гөрләп, төрле мероприятиеләр үткәреп э, ятабыз.
Соңгы вакытта мисем шәмәрдән дә. Әйе.
Әйдә токыда инде. Әйдә токыда да. Шул сугыш булганлык белән туктадым инде. Әни юкты. Сугыш вакытта җанада ука булмады.
Әниегезгә ничә яшь иде ул вакытта? Миңа.
Әниегезгә.
Әлегә.
Әйе. 48 яши. Сугыш вакытында менә ничегрәк сез эшләдегез, кайда? Колхозда, аннары вагон төяргә бардыгыз инде Шәмәрдәннәргә. Сугыштан соңмы?
Сугыштан соңмы? Колхозда эшләдем. Сугыштан соң. Балалар булды, чәүкиде булмады.
Ә бабай кайда эшләде? Симон абый?

Мин, без яшигәч, без татарчылар белән йөрдек. Әмма безне Мөндишкә вагон тияргә җибәрделәр. Шул Гапли белән икебезне. Җиде ай вагон тиядек, барып кайтып йөрдек Мөндиштән. Яңа чабата килеп чыгадыр, аякларыбыз тишеп бетәдер и чабата. Тишек чабата белән аяклар суда йөрде.

тартып.
Мин 1937 елның 4 апрелендә Кырбаш авылында туганмын. Җиде яшьтән мәктәпкә кердем инде мин. Дүртенче классны укырга Шәмәрдәнгә мендек. Аннан соң Шәмәрдән мәктәбен ничәнче елны бетердем микән? Мәктәпне бетергәч, шул тимер юлга эшкә кердем инде. Колхозда йөрдем дә бераз. Аннан тимер юлга кердем 57 елда. Аннан 92 елга кадәр шунда эшләдем. Тимер юлда эшләдем 36 ел. Хәзер әйтәм, 42 елны киткән. 42 елны киткән дә, 3 ай гына Булган да ул, югалган ул хәбәрсез. Шул көе без әтисез яшәдек.
Ул вакытта өч бала. Биш яшь. Энем тумаган көе калган әти сугышка киткәндә. Ул 42 нче елда туган.